Hale tun ṭum a kan en ho leh tur chu hei tun lai hian in kan hriatlan ṭheuh ang in TBCC lam pang boruak a rawn lian khawp mai a tin khua lam pang a TBCC a lo awm tawh te a rawn chhuak tawh a rawn chhuak tawh te hian in an sawi dan hi a in ang tlang khawp mai a i dang lam na hi awm vak lem lo a ni chu chu tunah hian in Pu Sri Lalhming Liana I Falkland Branch UMA ah pawh President lo ni tawh a ni a, chu chu hemi TBCC hian a lo awm ve tawh a, a rawn chhuah hnuah te pawh niang chu Falkland lampang veng Branch UMA ah te pawh President te pawh lo ni tawh a, a fel ka ti khawp mai a hetianga President han ni thei hial chu Pu Si Lalhmunliana hianin TBCC a a lo awm tawhna kha i thuziakin a da a ni. Chu chu Vantawng Official YouTube Channel hian a rawn share chhuak a, tichuan Vantawng Official YouTube Channel pawh ih a tam thei ang ber engin an lo subscribe sak anga tha awm e. Tichuanin kan ngaithla anga han sawi zau ngai leh te lo awm a nih leh kan sawi zau leh tur a ngai ila umm engpawh ni se kan ngaithla chho phawt ang.
Mi rin tlak thei ang ber tur te kan han dap ve a, Pusi Lalhmingliana Fawkland Veng Branch Uaime Hruaituhlun Assistant Secretary te, Secretary te, President te pawh lo ni tawh thu ziah TBCC-a ka awm ve lai tih kan hmu fuh a, amah hi kan han be pawp nghal a. Tuna e kan tih hluain a chhan kha chu, kha Secretary te pawh Lo ni tawh a nia, tunah hian a rawn sawi atanga ka lo hriat a chu Ex President maw? Falkland Branch uaime a President lo ni tawh, Branch uaime President lo ni tawh chu a fel dawn hian ka hrel lutuk a maw? Chu chu ka rawn sawi leh lawk a nih chu. Voice record a interview te kan han dil a, amah erawh chu a la remchang chiah rih lo va, tichuan a thu ziak ngaihnawm tak mai chu chhiar kan dil a, tun tumah hian kan rawn chhiar chhuak dawn a, Amah hi zu vanga thla hnih chuang zet mai TBCC a lo awm tawh a nia. Chutih lai an awm hun lai kum sang hnih sawm pakhat, July atanga September thla tir bawr vel a an awm laia a rilrua la cham a tawn hriat ngei ngaihnawm tak mai a ziak a nia. He mi chungchang kan ngaihthlak hian mi tam tak ten TBCC chungchang kan hriat fiah phah leh zual kan beisei a. Tichuan, tun tumah hian TBCC a ka awm ve lai Pu Si Lalhming Liana Fawklan veng ziak thenkhatna atanga then thumna kan rawn chhiar chhuak dawn. a ni. TBCC-a ka awm ve lai thenkhatna tunlai chu TBCC chungchang sawi leh i a rawn tam chho leh ta riau mai a, zu ka in nasat thin avanga ka zuk awm ve laia kan nunphung in enkawl dan leh awm dan tlangpui kan sawi ve ang a, a tawi thei ang bera sawi kan tum ang a, tih hmingchhiat tumna emaw leh sawisel tumna lam a ni lo tih min lo hriatsak ula Kum sang hnih sawm pakhat July thla vel khan zan khat chu ka room a ka awm hi kan in luahna pa chuan min rawn sawm chhuak a, zu ka ruih em avangin ngaihsam tak chuan ka kal ve mai bawk a, zu in ho tur ang ni ta in ka in hria Min sawm avang khan motor ah chuan chuang lut ve mai in kan tlan chhuak ta a, a tawi zawng in kan kalna vel pawh kha ka hre mumal meuh lo va, a tuk zing ka harh chu room ah khan an lo zi nuai nuai mai a, ka mang hriat deuh avang khan Delhi a Mizoram House ah kan awm emaw ka ti pek a, Delhi atanga chawlh hmanga. ka haw lai lo ni bawk nen kan hawi kual vel a, ka bula mi thil awmzia kan zawt a, min hrilh chu ka bang bo bawk si, ka thin a rim bawk si, a va ho e ti nui nui pah chuan ka inseh ruh ka inseh ruh mai a, kan let leh lawk anga vawikhat chu Delhi khawpuia damdawi in pakhatah kan Mizo pui thisen pek a ngaih avangin zirlai pawl angin thisen pe in kan kal ve a. Chu mi zan chuan phone call dawngin rin loh lutuk maiin Hepatitis C ka vei thu min rawn hrilh nawlh mai a. Chutiang vel avanga inenkawl te ka ngaih avang leh zu ka inchhun zawm reng si avanga ka chhungte mang angin ka haw remchan laia home-a min dah dan an lo ngaihtuah hi a lo ni a. A khawi home mah hrechiang ve ta lo chuan an sawi hmuh hmasak berah min dah ve tawp hi a lo ni a. Chuti chuan TBCC an ti a, room number five ah chuan ka awm ve ta ran mai a, zu leh damdawi ngol vei kan inawm pawlh in kan insul pel suau suau mai a, room in a dawl chin tih awm ta lo chu kan tawt tawh tih lam pawh a theih lo, yma lam in an khawm hnuhnun apiang an rawn hnawh lut zel bawk a, kan mutna kan sawi rem reng a. A tawpah phei chuan fit khat pawh tling mang lo ah kan mut bu kha kan phah thei hram kha a ni a, na men lovin khum fa lah a tam. Kan in beng per thi sawk sawk reng mai a, mut tui te kha har tak a ni. Chaw kan han ei dawn a, a tlangpuiin tlai lamah hian chawhmeh kan nei tha ve deuh a. Neutrala tui tam tawka chhum leh dal a dal taka hmuh tur tam lo tak tui tling li puau mai kha kan dawng a, Ajinomoto tam lam deuhin kan tel a, kan al thak a, tui ti viau lo mah ila kan ei leh teuh zel tho kha a ni a, zingah alu kawr vel loh a sil fai thuak thuak tui tam tawka chhum kan hmeh zauh zauh a.
Hmarh aw, a tila ka rawn sawi ang deuh khanin a chhuak tawhte ho tawngkam hi a inang deuh vek tilo, a inang deuh vekin ka hria chi chu ka rawn sawi lawk. Hmehvan chang deuh chuan Hmateri lan tih ang chi te, Kuangkuah hnah an tih mai ang chi te leh Pangbal hnah a chhum te kha kan hmeh thin kha. a ni a, home hming pua siam ve tawp in enkawl dan tur anga in enkawlna pakhat mah awm miah lo a ni a, hreawm kan tih thin thu. Chulai te chu ka notice bik a, kei chuanin kan ti let leh lak thin ange tawi tehin. Kuah hnah an tih mai ang chi te leh pangbal hnah chhum te kha kan hmeh thin kha. a ni a. Ruk deuhin ka thlang aw chu tlai ta chu. Hawm Hmingpu a siam ve tawp in enkawl dan tur anga in enkawlna pakhat mah awm miah lo a ni a. Umm, chu tlai ta tak chu kei chuan ka ngai pawimawh. Hawm a nihna angin hawm nih dan phung leh kal hmang ang khanin in enkawl hi a theih miah lo manin che aw tih tur ang a ni. Tunah hianin a kal hmang a chu maw hei Jebet Jail te khan rawn teh khin hial mai a, a zia lo ka ti khawp mai a. A nihnaah chuan khemi a hmingah khi Tawngtai Bethel Camping Centre a ni ngei mai. Mahse a hming ang hianin a rawn chhuak tawh ta reng reng hianin Khemi hming khi engmah a ni lo, an ti tawp zel mai a ni, khatiang khan a ni a, chuvang chuan a zia lo ka ti khawp mai a chu chu ka rawn sawi leh lawk a nih chu. Hrehawm kan tih thin thu hi chhungte bulah sawi thiang lo a ni tawp mai a, kan sawi zauh emaw lehkha te kan pe ru zauh a ni a, min man chhuak a nih vaih chuan vuak tawk pah a. Kan course a let thawk a tih pun a ni mai. Hotupa ber lah tawngkam a thiamin a dam hmel thup mai bawk sia. Ruih hlo ngaite thu leh hla ai chuan ngaihven a hlawh nasa mai bawk si. Tawng mawi lo ni lo se, a awm zinga tam tak te chu chhungte belh tur mumal nei lo rawl vel mai mai an ni a. Kan titi tam berah hian thatchhuahna lam thu chu khawi lama chutah chuan a nei tha, chumi chu ka la a, chutah chuan ka vawr a tih ang chi deuh hlir, sual dan kan hriat belh tam hlur ni maiin a lang si. A thui dawn em avangin a chhunga. Toiteng kan sawi leh lak, khulama awm ran chhuak te hianin an sawi ka lo hriat ve zauh thin a chu social media te pawh a ni tho a, an tawngkam atangin thatna lampang aiin sual belh in zirtirna awm ang khanin tawngkam an rawn nei tlat zel mai a, hei hi a va ze lo em tiin rilru chuanin a ngaihtuah thui khawp mai.
Kan nunphung in enkawl dan leh kalphung tlangpui te a dawt ah ka rawn thai lang chho dawn nia, siam that kan nih theih na tur atan a pawimawh ber chu keimah ni hi kan ni a, kan rilru leh thinlung ngaihtuah na leh tum na ah a in nghat chiang hle a ni tih hi kan hriat theuh a va pawimawh si em, tin he home hian kal dan dik zawk, in enkawl dan mumal zawk leh Kalphung tha zawk an mamawhin insiam that tum se tia thahnem ngaihna awka hrethiam duh lo der a titau thil tih ni awm fahrana lo inchhuahtir dul dul mai pawh kha a chapo thlak viauin ka hria. A tihtirtu lam leh rawttu lam te hian mipui an ngainepin an tham lo hle ah ka ngai. Chhuah tir huk policy hi a neitupa ngaihtuah chhuah ni lem lovin a sir lama tute emaw inhmu lian ve tak leh inngai ropui ve tak te idea a ni ngei ang le. Chuan Ngawlvei hmusita chutiang khatiang ti ho te hian a chhung lam nunphung ka rawn ziah hunah in ngaihdan nen in lo khaikhin ve dawn nia ka lawm e. TBCC ka awm ve lai thenhnihna Silal Hmingliana fawk lan chuti chuan home chhim chuan ka awm ve ta lawp lawp a, ka natna avang khan card injection lak ka ngaih avangin chhungten min rawn kan ta ziah a, a hmunah chuan chhungte an rawn kal a, kan hmuh hi interview an ti a, interview hmu ngun deuh chhungten zial leh kuhva ei tur an rawn pek zin deuh hi chu tlem a duhsak hlawh deuh te pawh a lo awl ve deuh a, chhungte thil kan chah hian Pu Run Sen, Pu Run Var, Sawh Thing tih vel hi kan chah tel thin a, a chhan chu room khata awm ho te hi Mass hrang hrangin kan inthen ve a, Mass one two three leh a dang te, hetiang hian tichuan Mass-a chuan chhung lutin chaw ei dawnah hian Rod te siam ho a ni ve thin a ni. Tawng thuchhe lo ah chhungte nei mumal lo leh tlawh tum nei mumal lo pawh tam tak an awm ve thin a, damloh nikhuain an khawngaihthlak thin khawp mai. Tin, damlohna hi thawktute hian an awih tha duh mang der lo mai a, ti der ti zawnga lakte hi an nei fo thin. Hetiang avang tak hian a ni a, mi tam tak te chu in entir mai lovin an awm a, an lo nat viau phah thinna chu ni. Health worker pahnih khat tal hi chu awm ve thin se la, a tha ngawt ang. Kar khatah hian vawihnih vel hi inbual hun an hawng thin a, inbual dawn hian mahniin tui duh duh a hman thian a ni lo a, tuipu an awm a, chu mite chuan novin an lo laih thin a ni. Tui a harsat deuh chang phei chuan tui no thum vel leka inbual fai ngaih chang a awm a, tui hniang hnar deuh chang chuan no ruk no sarih te a hman ve theih thin inbual thiam ngai tak a ni. Zanah inkhawm a awm ve thin a, a nung lovin a hul thei hle thin. Tanpuina sum hi a kha tawkin a lut reng thin a, alu, dal leh buh fai bag te Tela case te in pe hi an awm deuh reng thin bawk. Chutih mek laiin mipui a chhung a awmte tana hmanna tur sawi dawn chuan sawi tur a awm lutuk chuang hlei lo va. Mihring erawh induhthawh ana a ni fa hmiang ka ti mai a, an inêk chhe beng hnur reng zel mai bawk si. Khawm luh hi tam tak an awm a, A inkaihhruaina dan hrechiang lem lo va, chhungte dah lah an tam, inlak chhuah an tum leh duh hunah an thei ngai meuh tawh thin lo. Mi pahnih phei kha chu Pu Sanglura hian camping a rawn neih chilh dawn avangin camp ah chauh lut turin an rawn inpu lut ve a, camp a zo a chhuah an han tum chu, Zu khawr sin an lo awm tir hmiah mai a, an chhuak thei ta reng reng lo mai a, hotu hmalah hian engtin nge an chhungte a lo hmin thin ni dawn ni, thla khat tal tap mai an awm ve ta tawp a, a tawpah chuan engtin tin emaw an in la chhuak ta kha a ni a, a hahthlak thei thin khawp mai, vawi khat chu kei pawh ka kua a that loh mai piah lamah Khawsikin min man tel bawk nen ka zawiin ka chau ruh ang reng bawk si a, na chhawkna kha chu min pe ve mai a, amah erawh chu mut hahdam kha an phal reng reng lo mai a, zanah lah inkhawm turin min nawr lui bawk, ek chhuak si, ek dil a an lo phal lo phei kha chu ta te lam lam a chhuak a, chhungten min rawn tlawh changin a hreawm dan sawi ngam a ni si lo. A hrehawm dan sawi ngam loh chu thuhran a nuam kan ti ang zawng lama sawi an ngai thin phei kha chu a lungchhiat thlak ngawih ngawih. Chhungten min rawn kan lahin a inhmachhawn zawngin thut a ngai a, kan bulah security-in min thut chilh run mai si a. Tawngkam kan chheh sual vaih chuan room-a invo bakah course belh A ni tawp mai si i, heta tang ringawt pawh hian inrah behna a nasa tawh hle tih chu a hriatthiam theih mai awm e. Khati zawng kha ṭhenhnihna a ni a, hetiang hian thubelh a nei a. Ṭhenthumnaah chuan ka haw tak dan te kan thailang tel thei tawh ang chu. Hringnun kawng hi a ngil reng thei bik lo va, a mam kum hlun thei bawk si lo. Va dik em! Zawhsual leh chepelh kan awm fo va, thenkhat te phei chu thuk takah an lut thleng thin. Vawikhat pawh hriatthiam tum lo, ngaihven tum ik lo, mahni ngaia tha in ti ve em em tena lo hmusit a, lo en dawng ve ngawt tu te hi Pathian lakah An danglam bik hian ka ring lo. Mahni tana hlawkna leh hekna pakhat mah awm chuang si lo a, lo haw ve em em tu te hi rilru tluang tak an awm bik chuang dawn em ni? Kan rawngbawlna tur ngawih ngawih ni zawk awm a lang si hi kan thlauhthla fo thin si. Thenthumna lo ngaihthlak chhun zawm ila, khatia chawlhkar hnih vel kan awm chhoh takah kha chuan vanneihthlak tak maiin Match riatna leader ah ka kai chho ve ta mai a, amah erawh chu kan la kang lang lem lo khawp tho mai a, thil pakhat sawi lan tel hram duh ka nei a, kan zep lawk teh ang. Chhungten ei tur vel min rawn ken chang hian vawk hriak te hi an rawn keng tel ve thin a, hre ta lo chu a hriak karah te a sa dah chang te an nei ve thin a, interview a zawh hi chuan Chhungte kal kan en liam a, a thawka ten duhsak taka chhung ten min rawn ken zing a, an it zawng deuh kha min han dil ta thin a, sa te phei chu in pek phal a ni lo tiin a sa sa an la chhuak daih zel a, an la chhuak lai kan hmuh kha kan ei teuh ber chu a ni mai awm e. Hun a kal chho deuh a, rei vak lo ah chuan chawla ah min kai san tir leh ta a, choka hi hotu pa Pu Zo Hminga te chenna bul lawk a a awm avangin room tin hian chawla an thlang chhuak thin a, chaw ei tur han la te kha chu tlemin kan vah chhuah thui ve theih deuh tawh bakah kan intuituah ve theih deuh tawh avangin, boruak hip te pawh a nuam ve deuh tawh a, hetih lai hian tuipu hi room tinin pakhat an nei theuh thin bawk a, an ni hian mahni room tui pipe te chu chhuiin tui lakna ah te an va en fiah ve zauh zauh thin a, security venna hnuaiah chutiang chiah bawk chuan chawla ho pawh hi security venna hnuaiah an kal thin a ni. Kar khat vel chaw la a kan awm ren rawn hnu chuan security post ruak a awm hlauh mai a, a chhan chu security thenkhat te khan chaw la te kha an tlan chhuah pui avang kha a ni a, tlan chhuak zinga pali kha chu an man leh hman hram a, pahnih erawh an chhuak bohlen ta a ni. man leh nih chu hlawk lo tak mai a ni a, an nihna an hlihsak vek bakah an awmchen tur kum khat dawrin an pawhseisak thin. Heta tang ringawt pawh hian an chhungte an va ngaih pawimawh lohzia leh tham lohzia A lang chiang hle in ka hria lak chhuah tum hlawh chham ti ti ukil te nen thleng a pun phah a in la chhuak ta lah sawi tur a nawm ve nuk bawk a tin hmeichhia hi room hran ah a nawm ve tho va inkhawm hun ah erawh hmun khat a inkhawm ho vek thin a nih avang in a ler fal deuh te chu an phur thei hle amah erawh chu Pu ber leh a assistant te hi an ham si tik khawp mai a, inmelh pawh an phal miah lo va, inkhawm lai hian pulpit leh chairman thutna atang hian an meng spy thei khawp mai a, lehkha lo inthawn ru an awm a, an manchhuah hlauh phei chuan Ṭam dang awm leh a ni mai. Vawi khat chu ruah hi a sur cherh cherh mai a, tlai lam chaw lak a hun tawh si a. Chawla ho chu security dang pahnih te nen kan kalpui a, let leh lamah chawla zinga pakhat hi a taksa a bawl ṭhek nasat em avangin a thawmhnaw huhtir chi a nih loh avangin nihliap pakhat la awm chu khumtirin Kei chuan choka bulah ruah sur zia deuh nghâkin ka dinpui ta a, chutah le hotupa nupuiin a fate sikul bâng hruai taxi a rawn hmang haw hlauh mai chu niin taxi atanga an chhuk, an gate chhûng an lût chiah tiah Hmanhmawh lutukin taxi in her zo tep tawh chu va pawhin a hman thei em kan ti ve tawl mai a, a ni la in khata awm ka ni tih hre hek lo le hman thei e a tih rual rual in ka chuang lut nghal a, hawi kir leh tawh lo turin chu hmun hrehawm zet a ta chu ka tlan chhuak ve ta a ni. Dik tak chuan thla khat vel. Khalai te kha ka ti dawn leh lawk aw.
Taxi a rawn hmang haw hlauh mai chu niin taxi atanga an chhuk an gate chhung an lut chiah tia hmanhmawh lutukin taxi in her zo tep tawh chu va pawhin a hman thei em kan ti ve tawl mai a, ani lahin. Khat a awm ka ni tih hre hek lo le, hman thei e a tih rual rualin ka chuang lut nghal a, hawi kir leh tawh lo turin chu hmun hre awm zet ata chu ka tlan chhuak ve ta a ni. Dik tak chuan thla khat vel treatment lak chhunga zuin lo a awm ringawt pawh kha a tha tih avanga chhungte dah luh kha ka ni a. Hepatitis C hian zu hi a huaiin a hrik an inthlah pung chak em em mai si a, chhungten min lo lak chhuah an tum pawh a, ka chhuah mai theih tak lo ah chuan remchang ka zawng ve kha a ni a, tum loh deuh in thla hnih chuang hret ka awm ve phah ta bawk kha a ni a, amah erawh chu khami ka awm hun chhunga treatment Ka lak khan ka natna erawh dam phah in tun thleng hian Pathian zarah a la awm leh ta lo chu a ni a, a lawmawm khawp mai. Hun te lo kal ve zel in Pathian khawngaihna zarah a zu pawh chu ka thlah chho ve ta zel a, hetah tak hian a ni mahni kan pawimawhna em em chu ni ta ni. Kan tum tlat chuan theih loh hi a lo awm lo reng reng hi a lo ni a. Kan bulah pawh ti ang ang mah se, kan rilrua tumna khan min ti chak tu-ah hman tum hram hram ila, chu tak chu Pathianin hriain chakna min pe ve zel bawk a, kan hneh phah ta thin a ni. Chu mai ni lovin Pathian hian dinhmun sang tak thlengin min hlan kai phah fo zawk a, kei ngei pawh tling lo tak chungin, khawtlang hruaitu thlengin min hlang kai ta kha a ni a, kawng bum bo leh kawi zawh a peng ta tam tak te hi chu an dinhmun leh hringnun hman chhoh dan hriat chuan dema hnuaichhiah chi hi An ni hauh lo a ni tih chiang takin ka hriat ve phah in ka hria. He an duhthlanna ni si, zawh loh harsa tak si hi hriatthiamna leh hmangaihna nena enkawltu kiangah chuan chhan chhuah in an awm thei a ni tih i hretlang ila. Hetiang ho enkawlna tur kan siam ve a nih rau rau chuan uluk zawk leh Changtlung zawk mumal tak ni bawk sia siam tum a ngaihtuah hmasak hi a ngai tak zet zet. NGO lama inhmang kan nih ngat phei chuan thinrimna leh chapo nate bakah hmuhsitna te thlenga Vo leh vuaka siam that tum ai chuan zawldawhna leh hriatthiamna hian hun duh rei zawk mah se, a tloin a siam tha thei zawk a ni tih hi i hretlang teh ang u. Kha.
Nichina a rawn sawi a tawp lampang her deuh hlekah taxi a hman chungchang vel a rawn sawi kha chu ka rilru ah chuanin Film, movies, lampang ka lo ngaihtuah daih mai a, hei hmun hrang lutuk ah kal ta ila, tlan chhuak ila, tlan chhuak ru ta ila, min rawn nang ching hman lo se la, tikhanin min tanpuitu tur emaw, min tanpuitu pawh ni lem lo mah se la, han tlan chhuah thei na tur chance ang kha lo awm ta si la tih te kha ka rilru ah ka lo notice deuh mai mai a nih chu. Khami taxi a hman thei rawng a chungchang ah pawh khanin driver pawh khanin Home a awm tih kha min hre lo ani ang a tih kha maw? Kha kha. A vanneihna aite pawh ni mahna tiin kan sawi nge aw, umm eng pawh ni se ti khanin kan duh tawk ang a. A tir lampanga kan sawi tawh ang khanin he khumi home TBCC lampanga awmte rawn chhuakte reng reng hi an awmna an awm hun laia an hun hman dan te a inang deuh vek a ni. A nawm dan khut lama an inenkawl dan kha a chiang chho zual te hian ka hre mai mai kei chuanin a chhan chu mi pakhat thusawi lek a ni lo a, Mi pahnih ringawt pawh a ni lem lo. A rawn chhuak tawh te ho rawn inpuahna hi a ni deuh vek a ni, a inang deuh vek a ni. I danglam hi awm vak lem lo. Chuvang chuan khatiang khanin khu lama an lo in enkawl a ni tih kha a chianna ah kei chuan ka ngai a, chu chu ka rawn sawi leh lawk a nih chu. Tichuan tuna Pu Silan Hmingliana kut a hawm a, a lo awm tawh maw? Focklem Branch ho em e, Ex-President, President te pawh lo ni tawh a ni a fel ka ti khawp mai a. A thuziahna chhiar chu atang khanin kan rilru a notice lai te pawh kan lo nei mai thei a kha kha comment section ah khan in kan lo sawi leh theuh dawn nia khami kha tun tuma kan ngaithlak leh theih ni leh phawt rawh se.